Ah, but mpana jet red unorona seyo Ah, it's a trick game wangu timu ina messi kuleft cr7 kuright benzema naazadhapo gani haa ndizi hangu zvebhora ka but combination yawo isa inopedza haa kumasoja tomhanya wako wangu but haa a business man is a risk taker wangu kunogona kubuda amount inotichinja life iwoyo mm. ehe hazvo but haa mfana wangu masoja anorova madays elockdown vakarowa dzimurume dzepanext pangu dzikati mandorova chibereko apo Ah, kana musiri kunakirwa ndinotamba hangu mabhora chena mukoma wangu pondo ah, havana gomo rinoera chibaba haa ndizosare hangu but ne ndiri palow key because upenyu hunouya kamwe mfana wangu eka makusasa manje isu tine zvivindi mdhara takasiya nzwara mutara nekuda kwemani game so haa mari ndokwedu tine knowledge ngemsona mdhara nyaya dzemari shuwa dzinonetsa asi aka kamunotipawa kakasvinukira aka ah, zvisina kuvenga kule mari ndochinja tiri kuraramira zvimwe zvese zvatori masupporting acts atiri kuita hakule vakudaro avo but vaita kunge vachachema ndavanyima mari yesupa panapa iwe bobi usaite murume wangu katuni yako kuchema kupi ukuti ndingatadze kudhakisa murume wangu ndega iri naye hako sweetheart my chocolate with chocolize in a chocolatic manner iwe haa pashata panapa bobi zvirungu zvakurova panapa haa zvinondipedza fomu yese yebhora nhasi ndonzwa nekubuda offside apa e bho wangu asi vepano vanotodhaka kudarika russian radilutwa neblack label kwaaniko isu tisi toziva zverudo kwete zvenyu zvekutaimirwa mari nana susan nhai hako mudzimai wangu ko iye nhasi wacho mukumbobuda nguwaiko ndikunzwa kuda kapoku chaiko iyoyo ndo nyaya ndichanorojera iyoyo hako zibadheni panapa munenge mutoda musoro wangu zvenyu kwaaniko iwe zvasekuru wako auzviziwei vanenge vachitotamba hako newe ite henyu muite zvebasa imi mhofu iko kutsvetera chete haa munotoda dhigiri rekuharvard muchemberi nekubva manzwisa tsitsi hai ndo emotional abuse chaiyo iko kuzeta lolo ana pundu asi hamuna kupiwa mari yenyu last time kani ndo zvimwe zvezvinhu zvandiuraya ndiri mudiki zvekunditsoma izvi maipi mind your turus kwani kwaana pundu handi ndokuratidza rudo kwacho here kana mumwe wako akasuwa wobvunzwa kuti chii chiri kunetsa ee handirambe asi imi zvenyu zvine kamwe kakudena mukati so shuwa tichabudana hedu one day chete zvingopera unonyepawo iwe zvepapa ndenge ndichitoda manje topedzerana chete ee haisi danger ndopamuchaona kuti kuonda uku kuonda neutsinye ende maziso ayo kutsuka kutsuka nekudzimiswa muogo manzwa wakuda kutoonererwaka ndipe mari yangu yemaputi kana maguta munenge makutaurisa kana pundu haa ah, mukwane mimi iwo maputa angaoma kudaro kuti ange ndikutsenga kongireti haa ah, musaite iyoyo ndimunotiotera maputa anenge achinzi tee madhongi uko mouya nayo kuvanhu kunoko hatisi kuda kubhusta shaya ka isusu heya nhasi uri kutoda nezvanguka ndomaisa mazamu muhomwe ayo ukaona kuti ndiri murume iwe handikwate izvozvo ini ndakakura ndichigara muchitransfoma chemagetsi chakanyorwa ne3 malanguage danger skelem chenjera imi moms mune loud imimi ndakunzwai ndiri ku- seri kuel kumashops uku problem yenyu imbori papi hoo maiswa pahotspot ekudenhana nenika manje ona mai vangu ndinokupikira imwe indodonha naye nhasi Hai, mimi makatsamwa nekuti pia over 18 saka mari maintenance haichabatiki. Maanda 18 atambe ma 16 hazvizi zvebhora izvo. Mfana uyo akapfura 18 kare. Anga akatodzora makore nekuda kwebhora. Oh, ndo pakubva chiki dzenyu hanti. Mukwane. Zvemaintenance yemwana wangu zvapindira papi? Boys, tatambomira zvekunetsana izvo. Round run asi kutoda zvivindi zvetumbwa chaizvo. Ah, wangu. kambwa boy here doro rekuti tinge chidailuta nefesi tozoshata kamanje ha ah, boys kana zviro zvinoti koke zvivindika ha ah, ngazvirowe boys mechera nhasi idhebhi chairo riri kutoda kutoroodzwa ndozvamakangwarira kazvetumbwa mumwe munhu anohukura chete this time ya ndamugiya manje chandoziva ndechekuti masoja anorova haasi haurayi right mdara kunoku we do the talking iwewe you do the money giving are we clear no problem guys ndozvandatokudedzera izvozvo itai basa haa ah, naimdara koyo mumwe munaimdiyani koyo magore efa anofamba nemalens mene uyu ndisahwira wangu uyu matanga azosarawo here apa takungotambisawo time ngatiteka zvatafambira mari yemudhara uyo yakatomirirwa nachiyera padheni wangu hatina kurasika here apa because munomu mukitsvage muda kuitika chimurenga 4 taurisai henyu comrade mati timbokuratidzai here kuti zvinoshanda sei zvombo haa munotikwadza mukuru kuisa luka ko pagedhi kao haa musadaro mudhara isi tiringotsvagawo sadza mudhara haina kushata hayo comrade kaidandaurwe hayo nyaya yacho kutanga idamage handimoziva henyu kuti apa pane mwana kapa saka ndiri kuda 150 pakanaka comrade ko tinokwanisa here kumboonao mwana wacho tizive kuti tinochema chema kusvika papi hapana kuipa hapo comrade amai shiri huyai nemuzukuru vakwambo vanoda kuona mwana wavo ah, apa shiri inogona ngova ah, uchirevei naye mkwasha iwe mdara iwe wati uyu watauya naye ndiwani wako uyu ndati ndisawira wangu vakomana dai tamboita zvatafambira right imi wakuwasha dai mambomira zvemaratarata zvamuri kuita izvi zivai kuti pfuti idzo nezvombo izvo zvakagadzirirwa vanhu mukuru wangu asinawo chaiyo initonzi ganas but ha inofendeswa netushiri twana benly apa pakuchida dna ha zvina zvinomira bhowa ee handisi kuramba kuti ndambomwangu but haa uyo asi mwana wako mudhara mwana weidzi dziri pasaidi pako idzi zvekuti atezvara damage amukutaura dai matopa isusu bcause we have damaged our time iwe mkwasha ko itwo tiwakomana kuti wazoti wanepi itwo tinovhiringa urongwa asi baba musadaro imi newe sahwira wangu ungabva wadaro inini iso decho chigarira kaparava team yese yabatwa ari maover age boom we are disqualified as long ede basa tapiwa aisi takaenda takaenda gara pasi iwe ndiwe ani uye uri kudei muno mese masungirwa nyaya yetrespassing and unlawful entry musadaro makuruwani batai henyu mukwasha wenyu ini neboys rangu motisiya tichienda plus uyu bobi ane asma asiya inihela padeni handina mukwasha ari pano ini kwim makamirirei take these people out mawaendese kumasales man